Léif Matbiergerinnen a Matbierger, All Joers den 23. Juni feiere mir eis Natioun. Alles dat, wat eis verbënnt an zesummebréngt. Mir feiere Lëtzebuerg, e Land am Häerz vun Europa, a deem iwwer 100 Nationalitéite fräiwëlleg zesummen a Fridden, Fräiheet a Wuelstand liewen. Mä dëst Joer ass dësen Dag awer anescht wéi soss. Engersäits, well de ganze Weekend am Zeechen vum 25. Trounjubiläum vum Grand-Duc Henri steet. E Moment fir zréckzekucken a Merci ze soen. An anerersäits, well mir spieren, dass d'Welt ronderëm eis am Ëmbroch ass. Et beweegt sech eppes Fundamentales. Béid Momenter doen eis all zesummen, ee Moment stoen ze bleiwen an nozedenken. Mir hunn e Land gebaut, an deem keen Angscht viru Krich brauch ze hunn, an deem Wuelstand geschaf gëtt, an deem e faire Start an d'Liewe méiglech ass. A mir hunn eis ëm Wäerter beméit, d'Wäerter vu Fräiheet, Dialog an Demokratie. Si sinn déi grondleeënd Basis vun eisem Succès. Mir sinn zu Recht houfreg op dee Succès. Et ass un eis, fir dee Succès, dee sozialen a wirtschaftleche Wuelstand ze sécheren. Et ass un eis, fir déi Wäerter vu Fräiheet an Demokratie weider mat Liewen ze fëllen. Näischt, wat et derwäert ass ze hunn, kënnt vum selwen. Dat gëllt fir e Land an dat gëllt fir seng Leit. Fridden, Fräiheet an Demokratie kommen net vum selwen. Alles dat brauch Asaz, all Dag. Fir ze bleiwe wat mir sinn, muss mir ëmmer viru maachen, mä ouni eis gemeinsam Wäerter aus den Aen ze verléieren. Dat ënnerscheet e Land vun enger Natioun. E Land markéiert sech duerch Geographie a Grenzen. Eng Natioun markéiert sech duerch gemeinsam Dreem a Wäerter. Eng Natioun ass eng Geschicht an en Zukunftsprojet. Mir wëlle Lëtzebuerger sinn a mir definéieren all Dag duerch eist Behuelen, eis Aussoen, eis Decisiounen, wat dat bedeit. Jidderee vun eis. Lëtzebuerg ass demokratesch. Mir gestalten Gesetzer an engem Prozess, un deem jiddereen deelhuele kann. Mir maachen dat am Dialog mat de Leit, de politesche Parteien, de Sozialpartner, der Zivilgesellschaft. Lëtzebuerg ass fräi, jiddereen huet seng eege Würd an déi selwecht Grondrechter. Lëtzebuerg ass oppen, mir heeschen all déi wëllkomm bei eis, déi sech un dësem gemeinsame Projet bedeelegen an eppes dozou bäidroe wëllen. Mir gesinn Ënnerscheeder net als Differenz, déi net ze iwwerwannen ass,

An deen Zesummenhalt kënnt zum Ausdrock, wa mir zesummen de Succès vun eise Matbierger feieren. Am Sport mam Tom Habscheid a Patricia Van der Weken, am Film mam Vicky Krieps a Christelle Hénon, an der Musek mam Laura Thorn a Gast Waltzing, a mat all deenen aneren, déi eis houfreg op eist Land maachen. An et kënnt zum Ausdrock, wa mir den Owend eis Natioun an de Grand-Duc als Symbol vun där Natioun zesumme feieren. Ech wënschen Iech all e schéinen Nationalfeierdag. Vive de Grand-Duc! Vive d'Grande-Duchesse, eisen nächste Grand-Duc, de Prënz Guillaume an d'Prinzessin Stéphanie an déi ganz groussherzoglesch Famill! Vive Lëtzebuerg! Vive Europa!